Moien an häerzlech wëllkomm zu eisem zweeten Let's Play DayZ. Haut mam Jeff.
Salut. A mat mir. De Ben deen ass nach net hei, deen misst nach méi laang schaffen, wat am Fong schued ass, mee bon mir wäerten d'Kand scho geschaukelt kréien. Mir si lo hei am Elektro a mir wollten och iwwer Elektro virstoussen Richtung Airfield fir mol ons rëm bëssen anzeriichten, well letzteg ass zimmlech vill geschitt. Mir goufen zimmlech haart erugeholl. Ech gouf erschoss, de Jeff dee gouf och erschoss. Mir hunn Ausrüstung erëmfonnt. Mir gouf, ech gouf nach enker erschoss mat der Ausrüstung, mee bon. Ech war deen eenzegen dee Chance hat deen fir d'zweet net méi erschoss ginn ass.
An dofir hunn ech och nach meng Equipe, mäin Equipe nach vum leschte Kéier, vun der leschte Kéier.
Sou, also ech géing soen mir ginn Am Elektro, well do spannt souwisou net vill am Moment. Dach, do ass ee Büros, wat do ass e Spidol. Am Fong brauche mer do net eranzegoen, ech hunn alles, wat ech brauche. Jo, sinn och esou wäit ok nach. Mir kënnte elo mol kucken, mir ginn nach an d'Police, an d'Flic, an d'Pompjeesstatioun kucken. Do kënne hei gucken. Deet mer leed dass et sou ruckelt, mee bon ech kann dorunner o näischt änneren, dat ass d'Spill selwer an net de Computer. Sou mir gi lo hei déi aner Säit erof. Sou pass op Jeff, et ass am Tuerm, ech kucken enk ob do een ass. Do sëtze ganz gär Sniperen dran. Jo ech kucke mol, ech sinn alt hei ënne bei der Dénges, ech ka bësse weider gaangen. Ech komme mat erof, bass du um Wee fir erof?

Souwisou si keen deen gär an der Ëffentlechkeet schéisst. Ah ech mengen da war souwisou schonn een. D'Dieren sinn hei mol op.
Wou bass du hin? Ech si beim Pompjeesbau hannen. Wou bass du? Schonn do?
Jo wou bass du dann?
Jo ech sinn. Ah du bass an dee gaangen, ok. Hei gëtt et soss keen anere wéi deen. Oh ech hat gemengt da géif et och nach ee vir ginn. Nee nee nee dat ass an Tscherno, dat ass an Tscherno. Hei sinn d'Dieren alleguer op. Bon ech huelen mol de Revolver eraus, nëmme fir sécher ze goen. Jo waat ech kommen och, ech hun jo d'M4 souwisou. Ah dat do war d'Axt.
Mee wat ech awer muss soen hu och wann d'Home Server ruckelt, also um Video bemierkt een dat net sou krass, den Programm dee filtert dat schon zum Deel gudd eraus. Bon also dat ass iergendwéi eng gudd Saach awer trotzdem. Bon wann mer lo Chance hun ass hei kee méi, wann net da wärt hei secher so'n Ufänger sin, keng Ahnung, dat gesi mer lo. Oh da kritt en et gesot.
Ah mat d'Axt mol raus. Den Tommy den checkt net dass ech hei sinn. Ech maache Schoss bereet, Moment. Putain, wéi gëtt deen elo frécken? Ah, geet dach. Hues du geschoss? Ja, nee, dat ass meng Axt, déi wou géint d'Mauer gaangen ass. Okay, gutt. Eng Zaang. Hei e Feuerlöscher, Jeff, da kanns de den, de Feuerwehrmann nopillen. So, ech gi mol erop, du bass hannert mir, nee? Oh, Moment, Moment, Moment, Moment, do litt e Messer. Messer brauchst net. Aus Kichenmesser ass net esou interessant, sou eng si op menge Féier wär lo besser gewiecht.
Séier erop an direkt rem raus well ech trauen der Saach hei net, och wann net vill Leit um Server sinn. Majo geh du geh du erop ech halen hei d'Fenster dir dat dir amaach.
Obersten Ziel wat mer lo am Moment mol hunn dat ass op Déngens ze kommen, Airfield an an d'Zeltstadt hannendrun. Jo ech si mol erem wierklech mat Munitioun an sou anzegeheien. Ohh putain, do sinn, also dir musst gutt oppassen wann der esou wäit erof sprangt, wann der nach e bësse méi héich erof sprengt dann sinn direkt d'Bee gebrach oder de Männchen ass dout am beschte Fall. Sou ech géing soen mir lafe ronderëm d'Stad an da lafe mer Jo. direkt Richtung Tscherno. Lénks fräi. Oh mee hei ruckelt et zwar elo extrem gell, mee bon wéi gesot eng Alpha kann jo näischt maan.
Oh hei kuck do ass nach eng Feuerwehrstatioun, sot ech dach hei sinn der zwou. Ah Merd jo déi doten nach. Tscherno ass keng mengen ech. Ah Merd dach ze Tscherno ass och eng, déi ass awer an der Mëtt dran. Mee bon ass dach gutt he. Besser fir eis, soulaang mer Munitioun an esou fannen ass et gutt. Oder besser gesot fir dech e Scope nach, dass mer emol e vollwäertege Sniper hunn.
Oh, also so klingt doch schon net schlecht an sech. Äh, was du mir grad rausgeflinn aus dem Spiel? Nee, für was?
Bei mir ist grad opgegangen, dass du Daisy spielst. Ja, bei mir och, dass du spielst. Also, well das mir gut zu wissen.
so, geh mal Feuerwehr spielen. Ta, tü, ta, ta. Net grad so schwul, me, bon. Äh, hei hast du nicht sauber, oder? Doch, da verteif hier irgendwo, ne? Ok bon ech mengen et hei uewen awer Mac. Bon ech lafen einfach ënne rondrem.
Ech kenn den Weg. Oh mäi Gott wat dat hei ruckelt gell. De Tscherno hat awer net esou geruckelt.
De Tscherno war mer net. Dach d'lescht Kéier war mer schonn de Tscherno. Ah d'lescht Kéier war mer do jo jo.
Ah mee ech denken dass et mat am Laf vum am Verlaf vum Spill mat Updates awer nach besser gëtt. Hei war nach kee mengen ech. Hei sinn d'Dieren. Well Arma Arma huet net esou geruckelt. Nee, wat heus de, hei ass wierklech. Ech och mach awer och eng Stad déi wou ech net iwwerall era konnt scoren. Ah hei ass nach Schroutmunitioun fir falls ech eng Schroutflënt fannen. Jo nee, et ass einfach nëmmen, se solle mol kucken dass se dat gefixt kréien, well dat ass wierklech nervtötend dass déi ganz Zäit esou ruckelt, och wann et eng Alpha ass. Ech weess jo, also an den, um Land selwer ruckelt et jo net esou extrem.
Nee dat jo, ech ho, also ech hoffen mol dass se et änneren, well wär awer e bëssi krass. Du hues jo awer och 100.000 Beem. Ah, hei ass eng giel Këscht. Hei si Combat Boots.
Hei ass eng Small Protector Case. Oh, do mol Triiss dran. Hei si Combat Boots, déi sinn pristine. Jo, kanns de halen. Ech hunn, ech hunn hei meng, meng Punk-Stiwwelen. Jo, dir wäert iech wonneren, dat do, déi hunn ech elo fonnt um Airstrip uewen am Norden. Dat sinn, wéi heeschen se? Red, Military Red Punk, een, een esou ze, een esou eppes. Oh, gesinn awer nawell cool aus, hä? Wat hues de awer fonnt? Jo jo schon eng small protector case fonnt. Scheiss et gouf alles chance. Wat ass? D'Trap erofgefall? Ah ech war vun der Leeder erofgetrollt. Sou hei uewen ass näischt méi, kënne mer erëm erofgoen? Kënne mer ons direkt Richtung. Bass du hei uewen? Ech hu sou blöden Hutt un. Jo jo ech sinn dee blöden hei mam gréngen Hutt. Dat ass keen Hutt, dat ass eng Kap. Dat huet mech awer net gewonnert.
Sou gi mer aus der Stad eraus, dass et mol e bësse manner ruckelt hei. Das ist so kriminell. Hei komm mat hei rätz.
Oh, komm lo einfach hei rond rëm, also ich wees net si keng Dieren op, also hun schon dach den ass e Spiller. Den war Spiller. Hey guy, do you need help? Dann ass een dat e frëschen. Ech ginn bëssen ze iessen, ech hu souwisou deng vill. Den huet eppes um Réck. Nee, dat ass eng Axt. Okay, gutt.
Hey, do you need help?

Zack. Iessen kann ech mir eppes ginn, ech hun a menger Small Protector Case. Fro mol wéi hien heescht.
Ass dat den Adam? Jo ass en. Here take. Ok we will go now eh. Good job.
A wat hie lo net weess, wann do hannen den Eck geet dann erschéisst mer en. Nee, et ass hei zu Déngens. Firwat ass nix mat der Këscht?
Kuckt mol wéi frou mer gemaach hunn. Dat ass dach, dat ass dat, wat mech einfach esou freet um Spill, wann ech eng kleng verlouere Séil trëffs, déi wuel net eens gëtt, an da gëss ech mer eppes ze iessen an ass déck frou. Ech hunn him zum Gléck alleguer déi Saache ginn, déi wou ech keen Büchsenöffner brauchs dofir.
Dat ass dat, wou de Robin Hood sech ëm een erofgeholl huet, wann en dat gemaach huet.
Nee, mee ech fannen, dat ass einfach dat, wat dem, wat dem Spill de Pepp verleit. Einfach nëmmen dat, dass e Mënsch einfach dankbar ass, well ech him e puer Béchse Boune ginn hues, déi wou ech do ze vill hues. Soe mer esou, den D'Verhale vum Spiller, deen d'Spill spillt, ass dat, wat wierklech Genau Léngen dat. mécht.
Wann s du Wat ech Leit och hues, déi wierklech interessant esou. fannen, well et sinn der vill, déi soen einfach, Ech erschéissen en, dann ass et kee gé keen, dee géint mech geet, och wann e keng Waff huet. Ech erschéissen en, da geet en net géint mech, wa An da falls en eng fënnt. an dat Schlëmmst bei der Saach ass, dass déi, wou dann erschoss ginn, genau dat selwecht herno maachen. An Jo.
mir ginn emol hei eranner, kucke mer emol hei esou Café, kënne mer enke ra kucke goen, do fënnt een heiansdo Scope dran. Gesäit awer aus, ah nee hei schon, schon Beipotten do fonnt. Nee hei war nach keen dran. Jo ech hun och schon wéivill Beipatte fonnt, mee Scope géing dat ganzt e bësse besser maachen. Ech muss zwar soen a läschter Zäit kréien ech meng Fangere rem richteg kal um Computer, ech wees net firwat. Sou ech si rem dobaussen ne. Ech géing soen mir ginn uewen iwwert d'Wiss, do ass, do ruckelt et vläicht manner.
Majo ech sinn och herbaussen, komm mat. Dat do war am Fong deen eenzegen dee mer richteg gehollef lo mol hunn.
Jo deen aneren huet mer och gehollef, mee mir hunn hinnen näischt z'iessen ginn, éischter éischter de Wee gewisen wouhinner.
Oh Freck, also wat ech iech och muss soen, also ech war keen, ech war kee feine Kerl ne, wéi mer erschoss gi sinn. Du sinn ech an der Géigend nach eng Kéier gespawnt. Du sinn ech bei den Tippche gaang. Du hunn ech mech ausgi wéi e Friemdee, wou sech, wou d'Spill guer net kennt, ne, fir en hannert mer ze, hannert mech ze locken a fir e virun dem Ben seng Flënt ze locken. An ech hunn, en huet de Ben herno gekillt an du hunn ech en nach méi belunnt. Du hunn ech zu him gesot, ob ech kéint d'Waff huelen, fir mech selwer ze verteidegen herno. Jo, an du hunn ech d'Waff geholl an ech hunn e kalblüddeg ëmgenitt. Ech war net stolz drop, nee, mee et war aus Rache e bëssen an well ech Saache gebraucht hunn. Mee bon, esou Saache si awer verzeibar, ne? Hien huet ons jo och ofgeschoss.
E Mënsch mécht nu mol ebe Feeler. Genau dat, et mécht een alles fir ze iwwerliewen. De Chef, dee gouf ze geschwänz.
Oh Tom, du bass sou domm.
Nee, dat war e klenge Gag vun menger Säit aus. Sou, ma hei ruckelt et jo lo mol e bësse manner. Also ech si ganz zefridde bis lo, wéi Oh, en Zombie. bis lo Guck, gelaf mein ass. War Kéier.
scho mol net schlecht.
Wou?
Hei viru mer. Ah, ech huelen d'Aaxt eraus. Jo, ech halen d'Féier. En ass hei nach e bësse wäit, e bësse méi wäit. Hal du mol däin Féier hei.
Waart, ech komm an huel en. Bleif du hei, ech ginn en huelen. Mengen Féier ass ëmmer ugewénkelt. An Lass mech zack. eroo. Do ass d'Cindy ass nach zaan am Dënnen. Jo, et huet schonn ofgeholl, dat Ah, do. mee duerch d'Ruckele geet dat Ganzt zimmlech schwéier. Du hues warscheinlech well laang näischt méi fir z'iesse ginn, Tom.
So, und tschüss. Zin, ma ech presentéieren Iech d'Cindy aus Marzahn mat der Leoparde-Box. Wonnerschéin. Ech, also, ech perséinlech stinn net esou do drop, a sou op aalt Fleesch, mee bon, et hëlt ee wat ee kritt an der Kris, ne?
Jo.
Wee weess, vläicht fanne mer no engem Mousing hei.
Mir fanne mer e Stéck Holz. Ah, waart, mir mussen eng kleng, kleng Paus maachen, elo hu Menschen zwar kritt Honger.
Du has eng Axt? Wat eng Kascht? Kréien ech op de Buedem?
Nee, lee dech. Also, da lee dech eben.
Du kanns dech och leeë wéinst menger. Zack, eng Kéier hei d'Protektercase opgemaach. Déi sinn zimmlech praktesch, vu que dass een zwou Plazen all Kéiers spuert mat all Këscht. Dat ass dann, bei der Munitioun spuert ee souguer nach méi. Wou ass mäin, do ass en. Béchsenöffner. Zack. Open. Dierft Gas beim Iessen, ne? Jo, jo, ech iessen zwou Béchsen, da kënne mer weidergoen. Hm, e puer gudder Kennel Spaghetti. Dat ass sécher déi drëstegste Béchse dës Woch. An et héiert jidden wéi en Hond, dee wou Schappi ësst. Mee wéi gesot, et hëlt ee wat ee kritt. Hei, komm, ëmmer ran do mat der. Ëmmer ran do mat der. Oh, ich hoffe, dass mein Weißt du, Essen... dass du voll ist, dass du musst kübeln gehen? Ja, dat ass och nach esou eng Saach. Ëmmer schéin ausgewogen iessen, soss kéint et sinn, dass Är Männchen eng Kéier eng kleng Kitzi schmäisse geet. Ah komm nach déi do Béchs, du hues scho gepackt. Puer Spaghettien aus der Dous, déi musse richteg gutt sinn. An nach eng Kéier, komm. Spaghetti aus der Dose fannt mer ginn en tolle Idee.
Jo ech hu mech och elo entschloss einfach, ech maache elo all Kéiers 20 Minutte Folgen, sou spueren ech mer, also ech hunn net déi bescht Leitung, dat kann ech emol direkt zouginn, fir ze uploaden. Also fir de leschte Video wou ech eropgeluet hunn, hunn ech labber Huet wat 8 Stonne gebraucht iwwert Nuet, wat zimlech krass ass. Dowéinst hunn ech mer einfach geduet, ech fänke lo mol un Folgen ze maachen, déi wou net grad esou laang sinn. Dat heescht 20 Minutten all Kéiers, dat misst dann duergoen. Sou Jeff, kanns matkommen? Ech sinn ënnerwee. Sou, a weider?
Also bei der Daisy Mod war dat hei ëmmer en ëmkämpftent Gebitt.
Ja? Jo.
Ah jo, ewent Tankstell ëmmer wéinst den Autoen.
Well Also ech muss soen, ech hunn d'lescht Kéier DayZ Epoch gespillt. Dat ass sou deen neiste Mod dovunner am Fong. Mee ech muss soen, e gefält mer trotzdeem net esou gutt wéi dat heiten, alleng vun der vun der Qualitéit hier. Och wann et heiten elo, dat dat Spill, ech hunn elo mol gelies, dat heite Spill ass mol réischt zu 20 Prozent fäerdeg. Sou 20 Prozent, dat muss ech mer virstellen, dat ass esou gutt wéi näischt. A wann ech iwwerlees, dass dat dann, wann ech iwwerlees, dass dat schonn alles esou fonctionnéiert wéi elo, da kann ech mer virstellen, wéi grouss dat Spill herno gëtt um Endeffekt. Sou, ech géing soen, mir gi elo hei weider. Oder mir kënnen och iwwert d'Schinnen hei hanne lafen. Da komm, mer lafen do, do si mer e bëssen abseits vun der Strooss. Wéi gesot, wahrscheinlech virun Tscherno wäert ech dann e kleng, eng kleng Paus aleeën an da geet et och scho rëm direkt weider mam Airfield dono. Ah, du bass jo iwwer d'Schinnen. Jo, jo, jo.
Wann elo ass en Zombie op de Schinnen. Zwee Ma, Zombien op de dee kritt Schinnen. eng, dee kritt eng mat der.
Do ass wahrscheinlech een duerchgelaf. Kinnt sinn, jo. Hei ass och e Brune, wann s de ee brauchs. Ma, nee, ech hu jo an Déngens gedronk.

An nach e gudden Trick wou der iech kennt verhaalen dat ass wann den Zombie mam Gesiit op de Buedem fällt dann ass en net doud dann hutt der e just emgehaat da steet e rem op. Wann en awer mam Gesiit zum Himmel fällt dann ass en doud. Waart ech géing kucken op hunn ech net nach eng Fläsch wou ech kéint fëllen 100 100 nee mee ech ginn awer léiwer eng Schlupp drénken ech muss de Schappi jo iergendwéi rofspullen. Awer net zevill drécken, soss geet en soss geet en eng Pizza schmäissen. Dat muss net sinn. Well wann déi wann déi da schmäisst, da verléiert en vun allem Wäert an da gëtt en zimmlech séier erëm hongreg an huet am Fong fir näischt gesammelt a giess. Also d'Simulatioun vum Spill ass schonn zimmlech gutt gemaach. Majo. Kënnt wierklech un d'Realitéit schonn drun. Oh mee dat gëtt nach alles méi schlëmm hä? Am Moment hues nach keng Infektioun an du muss nach eréischt desinfizéieren. Och wéi der elo gesitt, Zombie sinn elo mega lues an net vill do. Et sinn 3, 4 Zombien pro Stad, wat wierklech net vill ass. Mee et ass schonn an d'Lut gaangen. Jo genau, et ass schonn an d'Lut gaangen an et ass eben och scho versprach, datt der neier kommen. nei Zombie kommen. Also nach vill méi Zombien an. Ah dat gëtt scho gäil. Vor allem do da muss een nach e bësse besser oppassen. An da wäerten sech d'Leit och vläicht mol e bësse méi géigesäiteg hëllefen. Jo, mee de Haaptgéigner wäert awer warscheinlech ëmmer nach de Spiller bleiwen. Jo, et kënnt drop un. Also pass op Henno, wann d'Stied bis richteg voll sinn mat Zombien, wéi Tscherno oder esou, da gëtt dat scho richteg elle fir doduercher ze kommen. Sou dohannen gesin ech lo nach esou Café, vielleicht hu mer do d'Chance an mir fannen esou en PU Scope, dat wär schon net schlecht. Oh freck, wat een do alles mecht fir e Fernglas ze kréien.
Mir brauchen et, et ass liewenswichteg. Ja definitiv. Och vun de Waffen hier ginn da nei Saachen eragesat. Jo, also wéi gesot, ech si frou, wa se mol e Knäppche gemaach hunn, wa se mol e Button Ja, dat agefüügt hunn, kënnt dass alles d'Katz no an no. automatesch lafen. Dat wär vläicht mol net schlecht.
Also d'Spill, ech fannen d'Spill besser, elo scho besser wéi Infestation, wat Wat, wat ass dat fir e Spill? Dat ass The War Z, dat hunn se ëmbenannt, hunn se missten ëmnennen, well The World War Z dee Film erauskomm ass an déi haten Ja. d'Rechter vu War Z kaf. An do hueten déi dat missten ëmänneren op en aneren Numm. Boah, do gesäis de schon wéivill d'Firma sech selwer bedeit wann se wéinst engem Film hiren Numm verkafen, gell? Ass schon bëssen traureg schon. Jo, mee iergendwéi hunn se d'Spill bëssen erofgewirtschaft, dass. Ah, hei war schon een.
Sinn e puer Dénger dran déi mir net méi gefalen a wou se nach e bësse Mee besser bon, kënne mir maan. wëlle jo och lo net iwwer aner Spiller haten, also sou sou si mer lo net. Mee bon, hei war schon een, villäicht ass och nach een hei, et weess een et net, ech ha mol d'Pistoul am Uschlag.

Wéi dat éiwel si mer elo erëm op d'Strooss haut. Ah, dohannen, jo. Mir mussen hei awer erëm, kuck erëm iwwer d'Schinnen hei hannen. Ah, elo hu mer och de Bierg vun Elektro.
De Sniperbierg. Do sëtzen se ganz gären. Ah, ech mengt, dass. Nee, dat do war Kueb, nee? Do war Kueb, mengt ech, jo. Ja, dat war Kueb.
Ah komm, gëff alles. Also wann ech, also eppes soen ech lech, wann ech géing esou vill lafe wéi deen Tippchen hei, ey, da wär ech rank a schlank, awer wonnerschéin dann, he. Ech verstinn dat net. Dat, dat wäerten se och nach an d'Spill abauen, datt deen net ka sou laang um Stéck lafen. Ah wat seet de Jeff, wou ass en dann? Do hannen. Ma ech sinn ënnerwee. Also mee wou ech scho muss soen, also d'Landschaft gesäit richteg schéin aus. Also fir esou e Spill, wat esou fréi an der Phas ass, géing ech net mengen, dass esou eng, dass esou eng Zombie-Invasioun hei wier. Gesäit alles vill ze friddlech dofir aus. Jo, also wat ech fannen, säit Minecraft hunn ech selten esou eng gutt Dénge gesinn, esou eng gutt Landschaft gesinn. Ah mä kannst de och guer net vergläichen am Fong hein. Jo dat dat stëmmt, mee Minecraft ass och esou eng Landschaft wou ee ka soen, also eng eng Ja et Denge wou vill schéi ja Landschafte sinn. et gesäit awer zum Deel och nëmme esou gutt aus wann sche déi richteg Mods installéiert hues déi wou dat Ganzt ervir hiewen.
Jo dat jo.
Du kriss jo een esou en Enhancer, iergendwéi esou heescht et, dass däi Spill dass d'Faarwen nei agestallt ginn an esou. Jo jo, ah du kriss vill fir Minecraft, Minecraft ass och sou eppes fir fir So, modden.
hues du d'Kaart eigentlech dobaussen? Ech hun se op jo jo. Bon, da kuer eng Kéier, wou si mir elo, wéi en Duerf? Ma
Pri oh freck, Ah, ah, jo, jo. Prigorod-ki. Ok, soe mer emol sou, wéi wäit ass et nach bis op Tscherno? Oh net méi sou, net méi all ze wäit, mir si schon. Ma da muss ech soen, da maache mer elo hei virum, virun der Entrée vun, ah do hanne gesinn ech schonn d'Gebaier. Ech géing soen, mir maache elo hei virum Duerf e klengt Folgenpäuschen. Jo, stimmt. An da gesi mer ons geschwënn erëm, he? Ah, do hanne kënnt de Jeff nach.
Oh, de Jeff brauch e bësse méi laang Zäit, well en op d'Kaart gekuckt huet. Majo, da géing ech mol soen, he, vill Spaass a bis déi nächst Kéier. Äddi. Jo, salut!